Hello viewers. Ah, nyaya yedu yakakura ende ndiri kufara kuti tiri kutaura nyaya idzi kuti tizivisane zvimwe zvinhu zvatinogona kunge tichingoti potsei kana kuti kanganwei zvimwe tozvidzosa kuti vanhu vanzwisise nekuziva kuti aiwa zvinofamba sei saka tinoda kutenda beven im still with him is here achititsanangurira kuti zvinofamba sei eh, eh, nhoroondo yedu yatiri kutaura yetsika dzekuroora nadzo patsika dzedu kana kuti pachishona e, ataura iye nyaya yekuti vamwe vana vanogona nge varoorwa vari mandara e, saka asi ndisati ndasvika ipapo regedza inimbotaura paanga kuti nyaya iroora ataura nyaya yekuti panobviswa mari but imwe nyaya yatisina kutaura nezvayo ndeye musikana musikana anonhonga mari saka toda kuti tizive kuti why musikana achinhonga mari saka now Bevan, back to you again. Welcome back to my channel. Thank you so much for your time. Thank you so much. Uh, Bevan, titsananguriro nyaya yekuti sei musikana achinhonga mari because musikana anononga mari yaanozopanana nemasisters ake vanoatenga midziyo here ndokundokuti vakandakamboita kuti panotengwa tumidziyo musikana anonga midziyo but nyaya iyi inofanira nge ine chainoreva inorevei right musikana anonhonga mari shuwa sure. asi sezvandataura haisi mari yekuti chero mangwana kana paine zvanetsa inonzi inodzoswa hainyatsokaundwa but iprocedure yacho yekuti musikana asati patanga kubviswa mari dzese idzi eh, dzeroora chaiyo musikana anonzi ngaanhonge mari kunhonga mari kunoratidza kuti mari yacho inoiswa mundiro yemuti onzi chipika bcause vanhu vanobvunga kuti kunhonga mari kufamba munzira oiona obva anhonga ndo zvingangofunge vamwe fanika vechidiki vanenge vakatitarisa kati kunhonga mari kunenge kuchitaurwa apa inyaya yekuti anopika mari from ndiro yaiswa yaiswa mari yacho onhongawo a certain amount of money yekuti anozogovana nemasisters ake and so forth it shows kumasisters ake kuti ini ndaroorwa and imari inopa vabereki permission yekureceiva pfuma kuti ehe mukomana uyu ndiye mukomana wandachuza kuti andiroore ndabvuma inini kana asina kunhonga mari iyoyo imimi vabereki hamukwanisi kutanga kutochaja vakwasha muchitoenda mberi musina kuziva kuti abvuma here nekuti unotobvunzwa iwe mukwasha kunzi zvavati uri kutsvaga sadza uri kutsvaga panaani wotaura kuti a ah, ndiri kutsvaga sadza pana Susan. Susan wacho paanobvunzwa kunzi mukomana uyu unomuziva here, chimwe chinhu chaanodaira nacho ndechekunhonga pamari yaiswa. Vanhu vanobva vatopururudza voziva kuti aiwa abvuma kuti ndiye nekuti vamwe vanotoline up vasikana four five onzi ndeupi musikana wacho wamunoda kuroora iwo wototi uyu kana vananga ariye chaiyo then musikana wacho iye anozopikawo mari iyoyo hamati inozosheyiwei saka it, it, it's, a, it's a go ahead signal yekuti you can go ahead muchichaja vanhu ava ndinovaziva okay. Uh, tinoda ku thank you so much for that explanation and uh, mamention nyaya yekuti e, mwana akange arorwa ari mhandara vamwe vanogona kudzosera mwana we nekuti azowanikwa asiri mhandara e, mwana akarorwa ari mhandara e, pane mombe inobviswa yekuti e, inoendeswa kuvabereki tungu ndikukumbira kuti utitsanangurire ipapo futi kuti chii chinoitika pamombe yechimanda asi mombe yechimanda imombe yekuti murume anenge achiratidza kuti akawana musikana wake ari mandara Eh, maita basa inyaya yakakosha ende ine controversy mumodern world mm -hmm. Kubva muBhaibheri zvaitonzi kana musikana akawanikwa asiri mhandara. If you read the book of Leviticus and the book of Deuteronomy, musikana aiitwa stoned to death nenyaya iyoyo yekuti awanikwa asiri mhandara. Zvaitonzi kana murume achiacusa musikana kuti anga asiri mhandara, vabereki vemusikana vanouya nejira rine proof. Proof yacho yanga iri ropa. rinenge raenda pajira kana risipo no matter whatever scientific explanation might be there munhu aitongostoniwa mubhaibheri today i've read a lot about it i've learned that kune vamwe vanhu vasingableed paanotanga kusangana nemurume but ndikutaura kuti from the bible zvanga zvisina excuse iyoyo vamwe vanoti munhu anga achiita masports munhu akatinge achichovha bhasikoro munhu vamwe naturally scientifically biologically haangori nahymen inoblida saka uh, definitely zvinoenderana nethickness yehymen yacho but Pachivanhu futi paiitwa tsika inenge yezvakanga zvakanyorwa mubhaibheri kuti musikana anofanira kubleeda kuti ashowe kuti anga ari mhandari kana achinge asina zvinenge zvichinzi automatically anga asiri saka kana mukomana achienda kunoroora nekuti inyaya isasazikanwe nevakomana vazhinji vechidiki mazwano kana musika mukomana aenda kunoroora musikana anofanira kutoziva kuti musikana uyu ndamuwana akadini kana awana asiri mhandara asina kubleeda kana kuti asina kugutsikana nechimwe chinhu nekuti tiri kutaura kuti isusu we accept the scientific or biological explanation yekuti mwana ubleeda asanga ari mhandara pane zvimwewo mafeatures aunogona kuona kuti musikana uyu anga ari mhandara asi anoda kutodzidziswa vakomana kuti vazive kuti haanake ublida but anga ari mhandara pane kakuvharana ipapo kakati kurei nekuti vamwe vanoshandisa mishonga yekudzora nhengo dzavo and so forth vasikana avo asi vanakomana vanofanira kudzidziswa kuti vaone kuti uyu musikana anga ari mhandara zvechokwadi after that now kana wawana mwana wevanhu ari mhandara kana kuti ari sealed sekutaura kwamunoita unofanira kuti utende vabereki vake haisi obligation yekunzi uno eh, ukasatozviita pane zvinoitika sezvingaitika ukasabvisa mombe yeumai zvinonzi vana vako havagari zvakanaka nekuti mombe yeumai ndeyekuti midzimu yekwamai ichengete vana vanoitwa uko kwaenda mwanasikana ndopurpose yemombe yeumai ndosaka mazuva ano muri kuona vamwe havachabvisisi iri mombe vaungoti tipei mari but purpose yemombe yeumai yaive yekuti midzimu yekwamai zvinonzi zamu rekwamai ndiro guru saka midzimu yekwamai ndo inonzi inochengeta vana vemukwasha waaberekerwa nemwana wenyu hatisi vanhu vemudzimu musatibate wrong but tiri kukutsanangurira itsika yacho mafambiro ayaiita saka now eh, kana uchinge wawanawo musikana wako akazara unofanira kuti ubvise mombe yechimanda saka mombe yechimanda iyoyo inosvika yourayiwa iwe wopuwa wobanda uko rako semukwasha watenda vabereki kuti makaita zvakanaka chimhandara chenyu ndakachiwana chizere yes. kana wakanga wawana chisina kuzara paunonobvisa mbudzi dzemasungiro pane jira rinoiswa e, rinodarikwa namai nemwanasikana iwewe unotora jira iroro rinofanira kusonesa hembe yamai jira iroro asi iwe unobva waripisa pakati nemoto kuratidza kuti mwana uyu ndakawana asina kuzara asi kazhinji vanhu havazviiti nekuti unogona kufumura munhu waunoda wauchazogara naye vanhu vese voziva kuti ndivo zvaakanga ari hazvina zvazvinokubatsira saka vazhinji havazviiti vanongogara nevanhu vavo vakawana vakadaro nekuti vanenge vachivada vakadaro zvinokoshawo futi kuda munhu wako akadaro zvawakamuwana ari kana iwewo uchizvinzwisisa zvakadaro ende kusazomufumura kwakakoshera kuti munogara eh, zvakanaka nesikireti yenyu yamunenge muchiziva imimi asi isusu tingotsanangura tsika mafambiro ayaiita kuti ukaona munhu achidza abvisirwa mombe yechimanda zvinorevei ende zvanga zvakakoshera vana vasikana kuti vazvichengete kuitira kuti ukaona isina kutobviswa is either murume wacho anotambudzika kana kuti pane zvasina kutofamba zvakanaka kana achiwana mari kana mombe anotomeka shuwa kuti aenda kunodada nemukadzi wake kuhama dzake kuti ah mwana uyu ndakamuwana azerini ndinoda kutenda saka ndo mombe yechimanda mafambisirwa ainoita ah, thank you so much for explaining that also Dylan and uh, tada kuti da kuti ndimbodzokera panyaya yemombe yeumai e, nekuti patsika zvainzi mombe iyi yaifanira kutongobviswa iri mombe pane zvinoitwapo pamombe iyoyo e, kuti yezonopinda musha again mukwasha aizodzokera nekuti inenge inonzi here inofanira kuita mwana kana aita mwana wayo pane zvinozoitwa then mpono iri ponoitwa futi amoti inonzi mafaro iyi anonzi mai mm. madiro madiro kuita mm. madiro mm-hmm. then even saka yechimanda futi inonzi madiro futi mm. yechimanda inongourayiwa haina madiro madiro itori tsika inotoitwa okay saka madiro anoitwa pamombe yehumai eh, inozotourayiwa then mukwasha anonzi anopiwa futi bandauko rake yes. ehe then mwana uye asara wemombe uyu ochizokura akewa nyaya yacho yemombe yeumai inenge yaperera ipapo yechimanda again tanzwa kuti mombe yechimanda inourayiwa vanhu vachifara mukwasha achitenda ambuya vake naatezvara vake kuti aiwa makaita inyi makandichengetera mwana aiwa zvese izvezvo zvinokudzwa tiri kutaura nyaya yezvinhu zvinoitwa patsika dzedu isusu tinoziva kuti zvimwe zvacho hazvichaitwese kutsanangura kwaita bivhen handichada kuwesta time kuti tigare ipapo atsanangura kuti zvimwe zvacho zvinonange zvisiri kuitwa zvimwe zvacho atsanangura kuti zvinofamba sei asi tada kuti mungonzwisisa kuti panenge pazobva mukunzi kuroorwa paya paya panobviswa paroora pacho panotobviswa mombe yeumai then panozoitwa yechimanda kana mwana awanikwa ari, ari mhandara then ataurazve again nyaya yekuti pane panonosungirwa kusungirwa kunoitwa papi eh, even ya e, kusungirwa mwana wekutanga anoberekwa nemusikana aroorwa zvinorema patsika kuti musikana asununguke kari kekutanga kekuti abereke mwana oberekera mumusha maaroorwa nekuda kwekuti panogona kuita macomplications pakaitika macomplications musikana uyo akafira mumusha menyu yaamhosva matatapurana nengozi saka zvaiitwa nevakuru vekare ndezvekuti mwana kana anoroorwa kana akuda kuzosununguka mwana wekutanga anodzoswa nevakwasha kumusha kwaakaberekwa kuitira kuti mai vake vamupe mishonga yemasuwo kuti asununguke zvakanaka asatore nguva pakumuleba uye asatambudzike pakusununguka zvekuti dzimwe nguva anosvika pakuitwa operation mai vacho vanenge vachiziva mishonga inoshandiswa kuti asununguke zvakanaka mwana uye kune vamwe vanhu vanenge vakapingwa nevavengi kuti vafe nenhumbu mai vacho ndo vanokodzero yekufamba nemwana wavo vachigadzirisa kana iwewo uri mukwasha haugoni kuenda nemwana wevanhu kumuprofiti kana kun'anga hama dzake dzisipo vamwe vari kutozviita ipapa asi muri kutodarika mutemo chinhu chinogona kungoitika ndechekuti uende unonamatirwa zvako namufundisi wako kuchechi kwenyu kana usingaitiwo zven'anga vandinoziva kuti kune vanhu vakawanda vanopinda chechi vanoenda kun'anga nekumaprofita vachivhara vamwe vanhu saka tiri kungotaura zvazviri nokuti tikakutaurirai zvatinotenda isusu munogona kuti hazvishandi kwamuri asi isusu kwatiri zvakatongotishandira zvekuti taingonamata pasina zven'anga nemaprofiti ati vanotenda izvozvo ndozvamunongoita chero tikaramba kuti hazvisizvo saka tiri ngotsanangura zvazvinofanira kuitwa kuti musikana anodzoserwa kumusha kwavo mai vake womupa mishonga yekuti yemasuwo neyekuti kana paine zviri kunetsa vafambire nyaya dzacho kuitira kuti pakusununguka pasaite complication saka panobviswa mbudzi inourayiwa ipapo neimwe mbudzi inonzi ndeyababa isu kwedu kumusha kunobviswa three kune dzimwe nzvimbo kunongobviswa two saka isu kwedu zvakunobviswa three one inosara iri mhenyu iri yamai inenge iri hadzi inourayiwa yacho inenge iri hadzi kana kuti kana iri hono inokandirwa huku hadzi nemumakumbo kuti ingonzi paspiritual yachinjwa kubva paukono kuenda paukadzi but iyi inenge iri eh, inosara inofanira kutosara iri hadzi then yababa inofanira kusara iri either hadzi kana hono yababa haina basa chero ikaita mukono chero ikaita hadzi asi amai iyi inofanira kusara nekuti inofanira kuzoberekawo vana pamusha vano they signal kuti even kwakaenda mwana uku ane zvibereko kwete zvevana chete but kuchaita zvinobatika nekubereka kuri kuita mbudzi iyi pano pamusha yatakapuwa asi one inobva yauraiwa ndo inoitiswa zvirango panozonzi dzimwe nyama dzinobikwa dzisingazoiswi sauti nyama dzezvirango dziripo ipapo kwasha ipapo anopuwa futi bandauko rembudzi saka hapangourayiwi mbudzi chete panozourayiwa zvinoperekedza sehuku patsika dzechishona huku yakakosha kudarika zvimwe zvipfuyo zvese panourayiwa mombe panourayiwa huku panourayiwa mbudzi panourayiwa huku panourayiwa huku panourayiwa huku saka tsika iyoyo ndeyekuitira kuti mwana anosunungukira ikoko asi kune vamwe vanenge vaine zvimwe zvitendero zvekuti unogona kungoti isu tinonamata hapana chinombowira mwana wenyu unogona kuenda ukanosununguka akanosununguka muri mega pasina chinomboitikawo saka tiri kungotsanangura kuti process yemasungiro ndo mafambiro ainoita iyo zvinotobviswa nemukwasha iyeyo mbudzi idzodzo nechikafu chichadyiwa nevanhu ipapo iye mukwasha anofanira kunge aripo musi wemasungiro iye personal munhu asina hake basa kuti ange aripo eh, like mai wemukwasha hawa hawanawo chekuita ipapo asi baba wemukwasha kana varipo kana kuti vakoma vake aizvo havarambidzwi kunge varipo izvo saka ndo masungiro aiwa tinotenda zvikuru nethat explanation ei ha ndiri kuona panapa kuti ya murume ane basa because kazhinji tikatarisa zvedu kuti kubva pakuroora mukomana ndiye anounganidza mari ehe oroora obva unganidza muchato after muchato iyoyoyo panoitika zvema zvemasungiro izvi ei unenge uchiri kungounganidza chete ndiive mukomana ei pari kuitwa zvemombe dzeumai ndiive mukomana uri kuita ya mune basa asi ndiyo ndotsika dzacho dzatiri kutsanangura kuti aiwa ndo dzinoitika ende huyenda kuti ndimbotidzokere futi kumashure e, tumitambo mitambo twacho tunoitwa hatuperi mukange maro mukadzi akanga aroorwa zviya zviya e, asati anonzi akunogarako pane chinoitwa chatasiya pabiven e, eh, chii chinoitwa kana kuroorwa kwapera musikana akufanira kuchiya kumusha whether muri kuchata kana kuti hamusi kuchata chii chinoitwa zvinoenderana nekuti okay matara nyaya yekuti musikana aita zvekuroorwa uh -huh. kunonzi kubvunzirwa haana kuita zvokutiziswa haana kutiziswa abvunzirwa abvunzirwa right kana abvunzirwa eh, kuti achipinda mumusha umu anouya kuzoperekwa mm-hmm. natete wake nemunhu anenge akarepresenta mai wake ndozvinoitwa okay. saka vanouya vopereka mwana wavo kwamuri mumusha asi kana atizira ainge atoomo kudhara saka anongopembererwa mumusha musikana akatizira nhasi anonge atopembererwa nhasi kana mangwana acho muroora angopindi mumusha ungefanika munhu ari kungofambawo chero aita kutizira anotopembererwa kuti vanhu vazive kuti pane muroora and i announcement to the world kuti munhu iyeye chero asati anobvisa aane mukadzi akatopembererwa mukadzi wake saka even ipapo mukadzi akabvunzirwa e, tete wake vanozouya netswanda yavo yezviyo kana kuti upfu hwezviyo nejongwe ravo ravanouraya huku yakakosha pakurera vaenzi ijongwe saka ivo vanobva vaya nejongwe ravo neupfu hwavo vobva vati tauya right nemafuta avo ekuzozora vanhu kumeso mangwana acho enzungu ndiwo anozorwa cooking oil right nesipo dzavo dzekuzogezesa vanhu and so forth vanobva vaya nazvo right wosvikawo mumusha memurume wavo wopindawo mumusha wotaura kuti aiwa tauya kuzopereka mwana wenyu muroora kwamuri haungofambi kungoti ndakatoroorwa ndakabva ndatoenda unotouya kuzosiyiwa saka pakuperekwa kwaunoitwa uri kusumwa kumhuri manje kuti tauya taunza munhu wenyu right wochitibikirawo sadza isu todya sadza redu rezviyo nehuku iyai jongwe iri tabva taziva kuti apa ah, ane muroora apa saka zvinhu izvozvo zvinofanira kutoitwa muroora asati atanga kugara nemurume wake achibva uko kumusha kwake akuunzwa toti tapedza kuroora nhasi kana zvichibvira mangwana obva matopinda munzira kuunza mwana wevanhu nekuti akazowana chinomuwana achiri mumusha menyu sitakaroora raadambudziko mukadzi wedu aita sei right saka kana zvadaro mapereka vamwe vanobva vagadzirira kuti ngapachibva papururudzwa muroora aannouncwe to the world nevamwe vasikana vatambotaura kuti vanenge vachiti dai ndaroorwawo najohn vakubva vaziva kuti ah, mukadzi wake akatopururudzwa vamwe vacho vanenge vachitamba vachituka vachinemera vachiita sei vamwe vanenge vachitokutuka nemwoyo wese ipo paya nyange zvichiita ngekutamba asi vamwe vanenge vakatogumbuka nekuti vanga vachidawo mukomana uyu asi vamwe kazhinji mutambo uyu hausi wekutuka munhu ndewekufarira muroora auya kuti tiri kukugamuchira wauya saka pane chiroora chinozoitwa vanhu vachingotuka tuka nekunakidzwa zvavo vachitamba kusvikira muroora atonzi aiwa apinda musha mm-hmm. aiwa thank so much nekuti tisada kumbirana kwakadaro ende kamutambo ikako kanonakidza zvekuti kanonakidza eh, the party yandinonyanya kufarira ipapo ndeyekuti mangwana acho makuseni munomuka iwewe musikana naatete vako muchitsvaira pamwe zvichida futi nasisi munomuka motsvaira taimbofunga kuti pane panombotaura nzi yeyadhi yepapa yakakura but yey i like that yadhi kana paa pakamutambo aka vanje kana yakakura kudaro inoifarira because munotsvaira muchiunganidza marara munguti mukati tsvairei tsvairei apa mubva matiunganidza tumarara motsvaira futi pamwe pacho apo mubva maunganidza tumarara yadhi yese kana yakakura yey munoita mari zvekuti bee and uh, even vanhu pano pabeven ataura zvokugeza vanhu kumeso mukageza vanhu kumeso eh, monoazora vaseline pane kaindorime ndoziva zvekuti munosunga katambo paruoko panava ei ndilike kamutambo kayaka munosunga katakatambo paruoko munhu wese agezesa kuti ukavhise imari ei varora anoita mari vakomana wosunga karuoko kako wamazora uyaya kuti akavhise anenge achikupa mari marara aya amaunganidza ayaya kuti abviswe imari ei a ah, tsika yedu ndinomboifarira vedu vene mitambo mitambo twacho twese twatinoita iti tuya tukaita kuti pari kunzi pari kuitwa zvezvimanda pari kuitwa zve zve eh, kusungira mukadzi a ah, zvese zvinoona even roora racho and i like zviri kuitwa mazuva ano e muri kumbozviona mazuva ano aya munhu ari kuti ano pari kuroorwa mukadzi handiti mazuva ano kwakupfekwa mataya ayaya saka kwazvakubvira zvichinakidza so kunonakidza zvekuti ende zvinofadza zvikuru saka vanhu vakuti pari kutoroorwa chaipo munhu vasikana nevachazoperekedza eh, muchato vanenge vakapfeka mataya ayaya potoitwa futi zvemakekisi taingoziva kuti makeki keke riri kudyiwa musi wemuchato but now nenyaya yecivilization yatataura pane zvinhu zvakawanda zviri kuchinja saka i like it from there panoti azotora mukomana pari kuitwa kamutambo kari kunakidza zvekuti motodya nemakekes nemadrinks ipapo mozonoti kumuchato ei saka iyi nyaya yekutsvaira payadi kune vanhu vanenge vachata ndopamwe panoda kutsanangura Vanenge vachata vaya vavari kuenda kuhoneymoon kana vaenda kuhoneymoon vanozodzoka kana vabva kuhoneymoon kuya kuya ndipo vanosvikoita futi zvekutsvaira ah, ah, ndafara strek beven thank you so much for having been with us eh, munhu pakutaura nhoroondo yemukuroorwa aiwa ndinokutendai maviewers eh, tichadzoka zvakare nezvimwe zvirongwa thank you so much